Ekitabo ky'Okutandika, eshuura ya abiri neina. Abrahamu okutuma ow'okuriimira omutabani omukazi. Abrahamu akaba akuze, ahikire omu ngingo za bukuru, kandi Mukama akaba amuhaire omugisha omuri byona. Abrahamu yaagambira omugaragwa we omukuru owaabaire naategyeka eby'omu ka ye byona ati, Ija, ote omukono gwawe ahansi y'ekibeero kyangye, nkurahize Mukama Ruhanga w'eiguru n'ensi, Ku otarishwerera mwana wangye omuri bahara b'Abanyakanani abu ntwiremu, kureka ku origyenda omu ihanga ryaitu, kandi omuri beene waitu okaba niiwe waashwerera omwana wangye Isaaka omukazi. Omugaragwa yaamugarukamu ati, Shana akaayanga kwija naanye omu nsi egi. Ku kiriba kyabaire kityo, omwana waawe mugarure omu nsi ei waarugiremu. Abrahamu yaamugira ati, Oyerinde, otarigarurayo omwana wangye. Mukama Ruhanga w'eiguru owaanyihire omu ka ya tata n'omu nsi ei naazaariirwemu, kandi owaangambiire naarahira ati, Oruzaaro rwawe ndyaruha ensi egi, ogwo aryatuma maraika we akwebembere, oshwerereyo omwana wangye omukazi. Omukazi ku aryanga kwija naiwe, orwo tiriruba rubanja rwawe ahabw'endahiro ei naakurahiza. Kwonka eki ndikukwehanangiririza, otarigarirayo omwana wangye. Omugaragwa nikwo kuta omukono ahansi y'ekibeere kya Abrahamu mukama we, akamurahira ku arikikora. Bwanyima omugaragwa yaatwara engamiira ikumi aha za mukama we, n'ebintu birungi eby'okuriimisa eby'emiringo yoona ebi yaahairwe mukama we. Yaimuka yaaza Mesopotaamia, yaahika haihi n'orurembo rwa Nahori. Yaateeza engamiira ebikokoro ahansi aheeru y'orurembo aha iziba ry'amaizi omu mwabazyo, ahu abakazi batahira amaizi. Yaashaba ati, Ai Mukama, Ruhanga wa mukama wangye Abrahamu, ninkweshengyereza, mpa omugisha hati, ogirire mukama wangye Abrahamu embabazi. Reeba, nyemereire aha aha iziba, kandi abaishiki b'abanyarurembo nibaija kutaaha amaizi. Mbwenu kibe kiti, omwishiki ou ndaagire nti, Tuura orunywero rwawe nyweho, naakweshengyereza, nawe akagarukamu ati, Nywaho, kandi naaza kweshera n'engamira zaawe, aba ogwo ou waatooraniire mwiru waawe Isaaka, kandi aho niho ndaamanyire ku waagirira mukama wangye embabazi. Ku yaabaire atakaherize kushaba, reeba, Haashohora Rebeeka muhara wa Besueli, mutabani wa Milika, muka Nahori, murumuna wa Abrahamu, aine orunywero rw'aha ibega. Kandi omwishiki ogwo akaba ari murungi munonga orikureebwa, omwishiki otakamanyaga mushaija, yaashuma aha iziba, yaijuza orunywero rw'amaizi, yainamuka. Omugaragwa yairuka kumubugana, yaagira ati, Naakweshengyereza, mpa otwizi, nywera aha runywero rwawe. Yaamugira ati, Nywaho, mukama wangye. Yaarahuka, yaata orunywero rwe aha kiganja, yaamunywisa. Ku yaaherize kumunywisa, yaagira ati, Naaza kweshera n'engamira zaawe, nazo zinywe okuhitsya obu ziraakuukye. Yaarehuka yaashuka amaizi omu bwato, yaagaruka omu iziba kutaha, yaayeshera engamiira ze zoona. Omushaija yaamugumyaho amaisho ahunami, kumanya ku Mukama araabe ahaire orugyendo rw'omugisha nari shi ataruguhaire. Engamiira ku zaakuhukire, omushaija yaihayo empeta ye zaabu ey'oburemeezi bw'ekicweka kya shekeli, n'engori ibiri ez'okumujweka aha mikono ziine oburemeezi bwa shekeli ikumi z'ezaabu. Yaamugira ati, Ori muhara w'oha? Ngambira naakweshengyereza. Kandi tukaabona oburaaro omu ka yaasho? Yaamugarukamu ati, Ndi muhara wa Besueli, mutabani wa Milika ou yaazairweho Nahori. Yaagaruka yaagira ati, Twine obunyaatsi n'eby'okurya byazo ebirikumara, kandi n'oburaaro buriyo. Omushaija yainama yaramya Mukama yaagira ati, Mukama, Ruhanga wa mukama wangye Abrahamu, ahimbisibwe, ahakuba atarekire kugirira mukama wangye embabazi n'obwesigwa, kandi naanye Mukama anyebembeire yaampisya ahari beene-ishe ba mukama wangye. Omwishiki yairuka yaagambira ab'omwanyina ebigambo ebyo byona. Kandi Rebeka akaba aine munyaanya orikwetwa Labaani, Labaani ogwo yaashohora, yairuka kubugana ogwo mushaija aha iziba. Ku yaareebire empeta y'ezaabu n'engoro aha mikono ya munyaanya, kandi yaahurira Rebeka munyaanya naagamba ebi yaagambirwe ogwo mushaija, yaija ahu ari, yaashanga ayemereire aha rubaju rw'engamira aha iziba. Yaamugira ati, Ija otaahe, iwe ou Mukama ahaire omugisha. N'enki ekikwemereize aheeru? Ahakuba naakuteekateekyera enju n'ahu engamira ziraaraare. Atyo omushaija yaataaha omu nju. Labani yaatandiikurura engamira, yaareeta obunyaatsi n'eby'okurya by'engamira n'amaizi g'okunaabisa ebigyere bye n'eby'abashaija abu yaabaire aine. Bwanyima baamureetera eby'okurya, kwonka we yaagira ati, Tindikwija kurya ntakagambire bintumirwe. Ndi Labaani ati, Bigambe. Yaagira ati, Ndi omugaragwa wa Abrahamu. Kandi Mukama akaha mukama wangye omugisha mwingi munonga, yahinduka omuntu rugambwa, Yaamuha amasyo g'entaama n'ag'ente, efeeza n'ezaabu, abahuuku n'abazaana, engamira n'endogoya. Na Saara muka mukama wangye yamuzaarira omwana w'omwojo yaakuzire, n'omwana ogwo ishe amuhaire ebi aine byona. Mbwenu mukama wangye akandahiza, naagira ati, Otarishwererera omwana wangye omukazi omu baishiki b'Abanyakanaani, abu ntwire omu nsi yaabo, Kureka oryagaruka omu muryango gwa tata n'omuri beene waitu, obe niyo waashwerera omwana wangye omukazi. Naagambira mukama wangye nti, Shana omukazi tarikiriza kwija naanye. Yaangarukamu ati, Mukama ou ngyenda naandeeba, aryatuma maraika we, ahe orugyendo rwawe omugisha, obone kushwerera omwana wangye omukazi omuri beene waitu n'omu muryango gwa tata. Ku orihika omuri beene waitu, oryaaba otakiine rubanju ahabw'endahiro ei naakurahiza, kandi n'obu bariba batamukuhaire, nabwo torigira rubanju ahabw'endahiro egyo. Mbwenu eryo izooba ku naahika aha iziba, naashaba nti, Ai Mukama, Ruhanga wa mukama wangye Aburahaamu, ku oraabe ohaire omugisha orugyendo rwangye oru ndimu, reeba, naayemerera aha iziba, Mbwenu kibe kiti, omwishiki oraije kutaha amaizi, ou ndaashabe nti, Mpaho amaizi g'omu runywero rwawe, nyweho. Nawe akangira ati, Nywaho, kandi naaza kweshera n'engamira zaawe, abe niwe yaaba omukazi ou Mukama yaateekateekyeire omwana wa mukama wangye. Ku naaba ntakaherize bi naaba ninshaba omu mutima gwangye, naayeshora Rebeka naashohora omu rurembo, aine orunywero rwe aha ibega. Yaashuma aha iziba, yaataho amaizi, naamugira ati, Mpa nyweho, naakweshengyereza. Ahonaaho yiha orunywero rwe aha ibega, yaagira ati, Nywaho, kandi kaanyeshere n'engamiira zaawe. Ntyo naanywaho, kandi yaayeshera n'engamiira. Naamubuuza nti, Ori muhara w'oha? Yaagarukamu ati, Ndi muhara wa Besueli, mutabani wa Nahori ou yaazaire ahari Milika. Naanye nikwo kumujweka empeta aha nyindo n'engoro aha mikono ye. Bwanyima nainama, naaramya Mukama, kandi naasiima Mukama, Ruhanga wa mukama wangye Abrahamu, onyebembeire omu muhanda oguhikire kushwerera omwana wa mukama wangye omukazi omuri beene waabo. Mbwenu ku muraabe nimwikiriza kukorera mukama wangye eby'embabazi n'eby'amazima, mungambire, narishi ku muraabe mutarikwikiriza, nabwo mungambire, mbone kugira orubaju oru naatoora, yaaba rwa buryo yaaba rwa bumosho. Labani na Besueli baagarukamu nibagira bati, Enaama egi n'eya mukama, titwine eki turikubaasa kukugambira, yaaba kukwikiriza nari kukwangira. Reeba, Rebeka akuri omu maisho, mutware, mugyende, abe muka omwana wa mukama waawe, nk'oku mukama yaagambire. Omugaragwa wa Abrahamu ku yaahuriire okugarukamu kwabo, yainama, yaaramya mukama. Ogwo mugaragwa yaihayo ebintu birungi by'efeeza n'ezaabu n'ebijwaro, yabiha Rebeka, kandi yaaha munyaanya na nyina ebintu by'obuguzi bwingi. Bwanyima baarya, baanywa, we n'abashaija abu yaabaire aine baaraarayo, ku baimukire omu kasheeshe, yaagira ati, Mundagye ngarukye owa mukama wangye. Munyaanya na nyina baamugarukamu bati, Reka omwishiki agume naitwe kumara ebiro nka ikumi nari okukiraho, bwanyima obone kugyenda. Yaabagira ati, Nk'oku Mukama ahaire orugyendo rwangye omugisha, mutantuuza aha, kureka mundagye ngarukye owa mukama wangye. Baagira bati, Ka twete omwishiki tumubuuze ayegambire. Baayeta Rebeka bamubuuza bati, Noikiriza kugyenda n'ogu mushaija? Yaagira ati, Niinyikiriza. Batyo baalaga Rebeka munyaanyabo n'omurezi we n'omugaragu wa Abrahamu n'abashaija be. Baashabira Rebeka omugisha nibagira bati, Munyaanyaitwe, obe nyina w'abantu enkumi n'obukumi, kandi oruzaaro rwawe rukubuure amarembo g'abarikurwanga. Rebeka yaimuka n'abazaana be, baatemba engamira, baagyenda n'ogwo mushaija. Okwo nikwo omugaragwa yaatwire Rebeeka, akeegyendera. Obwo Isaaka akaba yaarugire Beeri-Lahai-Roi, atwire omu nsi ya Negebu. Omu mwabazyo, Isaaka yaashohora, yaaza omu ishwa kutunga omwanya gw'okuteekateeka. Ku yaanagira amaisho, yaareeba engamera niziija. Kandi Rebeeka yaimutsya amaisho ge, ku yaareeba Isaaka yaaruga aha ngamira. Yaabuuza omugaragwa ati, Omushaija oriya orikwija kutubugaana n'oha? Omugaragwa yaagira ati, Niwe mukama wangye. Rebeka yaakwata omwenda gwe, yaagwetwekyerera. Omugaragwa yaateekyerereza Isaaka ebi yaakozire byona. Bwanyima Isaaka yaatwara Rebeka omu ihema rya Saara nyina, yaaba omukazi we, yaamukunda, yaayebwa enaku z'okufa kwa nyina.